Tsamba kubva kuna Makoronike vechipiri chitsauko 3 ndima mukati 1 Soromoni unovaka temberi yaJehovha musoro weshoko Sendi Nimrodi unovaka temberi paJerusarema yaJehovha kufangarira kwetiri ndosimukana yemahoni ipapo Soromoni akatanga kuvaka imba yaJehovha ipapo mutumwa Nimrodi wakatanga kuvaka temberi yaJehovha pajerusarema pagomo remoriya pajerusarema pabocha kwamarange
pakanga pazviratidza jehovha kuna dhavhidhi baba vake pakanga pazviratidza mwari pachezvake kuna baba vake sendinowa akagadzira ipapo pakanga parayirwa nadhavhidhi ndipo paakagadzira ipapo pamhiri paya panozi pamaundi moriya paburiro raonai mujebhusi mhm. wakatanga kuvaka pazuva rechipiri wakatanga kuvaka pazuva rechipiri romwedzi wechipiri mwedzi wechipiri negore rechina negore rechina kana kuti rechifour rokubata kwake nekugadzwa kwake kuita mupirisiti kufanakariwe kwedu wakatanga kuvaka temberi zuva rechipiri mwedzi wechipiri gore rechina rekuita kwake mupirisiti kufanakariwe kwedu hakusi kuti wakaenda kunoverenga bhaibheri mupirisiti dimirodi kuti ndikaenditsvake kuti mubhaibheri munei zvinoenderana nezvandiri kuita asi kuti zvakagadzirwa kare ndimwari hapana chiro chaari kuita nhasi chisina kuitika nezuro kufanira zvinotyisa varume hama kuti mutumwa uyu unoita sezvakaitwa nezuro kuti nezuro soromoni akupedzisa basa rababa wake dhavhidha rekuvaka temberi wakazviita mugore rechi4

kwakuti 3 2025 kwakuti 4 ndogore rechina rekugadzirwa kwekufana rekuti johani haana basa nekuverenga magwaro ngekuti iye anotaura nezvake johani haana basa nekuverenga umboutsva nekuti ndiye akahunyora hunotaura nezvake ndosaka makazwa nechezuro simoni achiverenga umbowo bhaibheri wakamubvunza kuti he uri kuriverenga uri kurizwa here haaimubvunza mubvunzo iyoyo iye asingarizivi iye wakanga atoriverenga akariziva kufana ngariweke mwedzi wechipiri pakarenda redu rechipostori Nyika nenyika nemanamatiro nezvitendero zvakasiyana zvine makarenda akasiyana siyana. New Year yekuChina inotanga muna February. KumaJuda kune karenda rayo rinotangawo munana March munana April kufaranga rekuti isusu karenda redu rechechi inekwa Johani Marangi mwedzi wekutanga wegore July. Tikanga tadya July toziva kuti tatanga gore kufarangariko. Saka tiri pabocha paJuly musi wa 24 ndo pakataura mutumwa waMwari kuti ndakuputsa temberi wana baba wanditenda wandiputse temberi ndiwake itsva kufarangariko. Muna August unova mwedzi wechipiri sezvakaita Solomoni ndoo makatanga kugogodzwa zviwakwa zvetemberi zvichidonhedzwa pasi kufarangariro kwe izvozvo zvega kana wanga wasikatendi kuti muprisiti ndewechokwadi ndewamwari imbotendawo izvozvo Kana ukashora mwiri wake kana munhu anzi tendai mabasa farangariwe kwete sendi nimurodi wagadzwa pachigaro musi wa 1 may 2022 watarisana namwari tenzi jesu kristu wakavabvunza kuti Unoda chii zvendakupa basa iri? Mupirisiti uyu wakapindura akati, ndinoda kuvaka temberi pese sebasa rakasiyiwa nababa wangu. Baba wangu haana kukwanisa kuzoriita nekuti mhandu dzakanga dzamukurira dzawanda mukamuti chimuzorodza kufanangarwe kuti sezvakangoita pana Dhavhidhi. zvikanzi waita zvakanaka nimrod ndimwari ngekuti hauna kukumbira pfuma uye hauna kukumbira kuparadzwa kwemhandu dzako nedzababa wako farangariro kuti pamusa naizvozvo ndaakuchikupa zvese pfuma yacho ndaakukupa mhandu dzababa wako ndaakudzibata kuti dzishaya simba kuti yoite basa rangu farangariro kuti hakuna mhandu inomukira mutumwa nemurudzi ita uno farangariro kuti unongofa musati mamuziya Wozongozwa kuti munhu waida kumuka ndosaka akafa farangari kuti warume hama ngatitye ngatikoshesei temberi hambai kwamarange tiende kowaka temberi hakuna chiro kana chiwakwa chichakosha muzimbabwe munomu kudarika temberi yamwari farangari kuti kana ichizenge yapera muchazoona hukoshi hwayo nyika dzese maarabhu maisraeri wane mare wachazenge vachitsvaka kuda kutsvaka kuti imba yamwari iri papi ngekuti vanozvitsvaka wakazvifunda chawasati waita chete kuziva kuti zviri papi gore ravachazozviziva varume muchaita nhange mutange mukatangirwa kufarangarira kuti sendinova akambotaura rimwe gore achiti ndarota inini PaJerusarema muzambara umu makazara warungu ndichishaya kuti ndoti waisawo kupi kufanira kuti paanoshaya kuti waisa warungu kupi iwewe unenge uri kupi kufanira kuti musatambe nechechi ino bavarume nyoresai mazita mutemberi chechi ino handi yezvichemo handi yekuti ndashaiwa ba kufanira kuti ukanga wataura kuti washaiwa zvinoreva kuti hausi kuziva kuti munhu akuti ndipe shandira ndiani Kana uchiziva kuti ndite Jesu Kristu, uchatsvaga ushandira iwewe nemhuri yako kufarangari izvi nekuti nechezuro ten jesu kristu achifamba wakaona muonde wakanga wakasvipira asi usina chawanga wakabereka ba akauti ndaane nzara ukati handina nekuti inini haisi nguva yangu yemaonde ishuwa yakanga isiri nguva yemaonde ba asi muonde hauna kuziva kuti munhu uri wataura naye ndiye muridzi wemaonde ungadai wakataura basi kuti a ah, shuwa tenzi wangu muri wenzara dai maita kuti ndiputse maonde ndikupei mudyo farangari weku waizviziva wakazwa ngekuti pawakatukwa wakabva waoma kufarangari weku dai wanga usina kuzwa ba usika usina kuoma ba saka chenjerai kuti kutadza kumwe kuita zviro zvinoda mwari muchatukwa mukaoma rume hama kufarangari weku wana mbuya ndine mubvunzo one murume wenyu kana muchigutsikana naye muchimuda Munoenda here kunohura? Kana uchigutsikana nemurume wako uchimuda unohura here? Hamuhuri handizvo? Right. Imimi kana muchida mutumwa Nimrod sezvamuri kutaura sei muchizoenda kumadzibaba? Muri kuhura ngei kumadzibaba? Parangave. Unoendere kumadzibaba kana muchida nekuti johani vakazi zviro zvese ndaisa pauri chiro chese chitenda dambudziko rese madhimoni ese erudzi rwese anopera pana st john asi muri kuenda kumadzibaba kufaranga reo kuti regerai tsika iyoyeyo idai warume wenyu nekugutsikana nepamakaroorwa mushandire mwari uyu hakuna nherera muchechi munoba mutumwa uripo ndiye baba wemunhu wese